Hello everyone, nṋe ndi pfi Fulufhelo Precious Mafadza ndi nṋe ndo ṅwalaho i bugu ine ya pfi Phuli Vhusendekamisi. Thopiki ine ra ḓa vha ri khou amba ngayo ṋamusi ndi topic ine vhunzhi ha vhathu vha vhidza uri eh, ndi dzi spiritual husbands and wife so zwi khou amba zwori ri ḓo vha ri khou amba nga ḽimuya um eh, ḽine ḽi tambudza vhathu kanzhi kanzhi ḽi vha tambudza nga madekwana musi vho eḓela ḽi nga ḓivha ḽimuya ḽa munna kana ḽimuya ḽa mufumakadzi so kha arali ri tshi khou amba nga kereke vhunzhi ha vhathu dzi kerekeni vha ḽi vhidza uri ndi spiritual husband kana ndi spiritual wife

mara zwo ri hu nga vha hu mini main cause ya ya uri ndi ngani ndi tshi khou ṱangana na thaidzo ya so vha vha vha si aware uri zwi khou bva zwi gai fhedzi ṋamusi ri ḓo vha ri khou amba nga hazwo uri zwi khou bva zwi gai zwo vhangiwa nga mini okay uh, spiritual partners kana spiritual husband kana spiritual wife zwi tou bva khou ri ri khou amba nga muya wa wa female kana wa male na eh, ndi mimuya ine i tambudza vhathu musi vho eḓela kanzhi kanzhi a ri soko ri muthu a kha relationship um ndi mufumakadzi ndi so ndi kha relationship i ḓo ḓa nga tshivhumbeo tsha muthu ane nda vha kha relationship naye so nṋe hezwi ndo dzula kana ndo eḓela um ndi to ri ndo eḓela um ndi ḓo vhona ungari ndi khou ḽora muthu ane ndi kha relationship naye ndi zwine ya shumisa zwone i ḓa ya ṱanḓavhudza muhumbulo wanga ya kona u vhala muhumbulo wanga uri ndo dzula ndi vha ndi khou humbulesa nga mini so i a kona u topola tshinepe tsha houḽa muthu ane nṋe ndi kha relationship naye ngori i vha i khou zwi ḓivha zwa uri kha relationship ya shumisa tshone uri i wane nḓila yori i dzhene kha nṋe i ḓo i tambudze nṋe musi ndo lala so zwi amba zwori nṋe ndi ḓo vha comfortable uri ndi khou lora ndi na muthu wanga u tou vha muloro fhedzi a huna zwine zwa khou itea mara ngoho ndi ya uri ndi nḓila ine heiḽa mimuya ya ḓa ya ntshumisa ngayo yo shumisa um tshinepe tsha muthu ane ndi kha relationship naye iṅwe nḓila hu na zwithu zwine vhathu vha zwi vhidza uri dzi crush dzi crush i a kona u ṱanḓavhudza muhumbulo a zwi vhona zwa uri okay hoyu muthu um u tamana na na muthu wa so so ri khou yo shumisa hetshiḽa tshinepe ngori ndi muthu ane musi o dzula u vha a tshi khou mu humbulesa then i ḓoḓa ya shumisa crush yavho uri i ḓiwane i tshi khou vha shumisa vhone musi vho eḓela ende a si mimuya ine i shumisa muthu musi o eḓela fhedzi kanzhi kanzhi hafhanoni mahalwani musi vhathu vha tshi ya um vha tshi ya mabungani ya ndi to i vhea nga ine nḓila musi vhathu vha tshi ya mabungani i vha i hone mimuya ngori ndi madimoni thi ane a vha o o ḓala khou mona mona hanefha so a kona u vha tevhelela na hune vha vha vha khou ya hone so ndi mufumakadzi ndo tou rali arali uri ndi muthu wa mahalwa ndi kona u mahalwa ndi tshi vho ya bungani nga ngei u ya kona uri u ḓe u ntshunise na musi ndi bungani ndi si vhe awe uri ndi khou shumisiwa nga muya wa so azvoitika pafumakadzi fedzi zvokaita ina kavato vavanna so ndiyo ni mimuya ine iko tambudza vhathu tshiṅwe hafhu a u to vha muya fhedzi um ndi tshi ṱoḓulusisa ngori a thi ngo tou ṅwala bono fhedzi ndo ita na research ndi khou ṱoḓa ḓivhavho kha vhaṅwe vhathu vhane vha vha na nḓivho nazwoi um eh, zwi hone zwithu zwine muthu u ya kona uri a zwi renge kha vhaṅwe vhathu zwi ḓe zwi shumise dzi family members sorry zwi ḓe zwi shumise dzi family members dzine dzi hone hanefho muṱani kana vha neighbor ndi uri dzi vha dzi na access yo shumisa muthu muṅwe na muṅwe ane a vha hone hanefho nga tsini zwi vha zwi tshi khou shuma u fana na heneyo madimoni mara zwone zwi vha zwi si dimoni zwi vha tshi tshithu tshine tshi khou tou tshila Ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi nga tou ri ndi mini ngori madzina a hone thi a ḓivhi mara zwi hone na zwezwo so ndi zwithu zwine zwi khou tambudza vhathu nga maanḓa ndi nga tori almost eighty percent ya vhathu nga maanḓa maanḓa vhaswa vhane vha dzula vha khou lila nga dzi relationship uri heyi relationship yanga i last two months heyi relationship yanga i last two weeks zwi vha zwi tshi khou itiswa na nga zwezwo. heyi mimuya i dangerous ngauri i kwasha dzi relationship i kwasha ya kwasha na mbingano vhathu vho malanaho eh, ni kha relationship arali u khou pfhi yo dzhenela nne muthu wa mufumakadzi zwi amba zwo ri nṋe ndi tshi ṱangana na partner yanga ndi sokou pfha ndi ndi khou munyala ndi sokou pfha ndi si tsha ṱoḓa u ḓiwana ndi naye nga nṱhani uri nṋe ndi vha ndo no malana na heiḽa mimuya ndi vha ndo no vhingana nayo ndi uri um zwithu zwoṱhe zwine nda tea u vha ndi khou zwi ita na partner yanga ndi vha ndi tshi vho zwi ita na heiḽa mimuya that's why ṋamusi um vhaswa vha tshi khou lila not only vhaswa vhunzhi ha vhathu vha khou lila nga dzi relationship wa dzhena kha social media e lufuno lu gonyisa e lufuno lu khou ita mini a si nga nṱhani uri vhathu a vha khou funana kana vho balelwa u shumana na relationship hezwo zwithu zwi vha zwi khou player major role role kha uri why why relationship i songo shuma na vhathu vhane vho tou tshata u tou vhingana eh, e mimuya i targetisa nga maanḓa hezwo zwithu ngori a ya nḓani na mbingano so that's why ri khou vhona namusi vhathu vha tshi khou malana namusi after two months vho ṱalana ra sala ri khou ḓivhudzisa uri evha vhathu vha khou lwela mini navho na musi wo dzula fhasi navho u tshi khou vha vhudzisa wa pfha reason dzavho dzine vha khou dzi amba a dzi pfhali uri ndi ngani ro ṱalana ndi ndi nga nḓila ine heyo mimuya ya vha strong ngayo ndi mimuya ine ya vhori i na vivo ende uri u i bvise kha iwe u ḓi wane u khou ḓi detacha nayo iḽa mimuya i zwi a konḓa nga maanḓa um mara solution kha heinoni bugu dzi hone eh, solution i hone hafhanoni kha iyi bugu and thaidzo a si ya spiritual husband and wife fhedzi hu na thaidzo nnzhi almost thaidzo iṅwe na iṅwe ine muthu a khou ṱangana nayo vhutshiloni i hone hafho na musi ndo to topolavho topic inoni uri ri ambe ngayo so vhathu arali vha tshi khou ṱoḓa bugu i vha nga nkwama kha nomboro dza luṱingo dzine dza vha 076 066 75 09 kana vha nkwama kha facebook eh, madzina ndi fulu preshi mafadza then kana vha ngwana kha twitter handle ya hone ndi at preshi africa so vha nga nkwama futhi hanefho vha kona vha wana khophi yavho